Hasy, niaraka tamin'i Rojo sy Maya. Tonga ihany ity ilay fotoana. Efa mba vonona daholo ve nareo rankizy a? Ny olona rehetra izao any efa mety efa miandry daholo. Tsika anie ny andrasana sisa e. Ie, za aloha efa vonona e, fa tsy haiko i Bavy ato. Za mbola hiantso an'i kalo aloha vetivety. Haingakaingana ary ndry, haingakaingana fa taraiky be anie e! Eny ndra sady. Allô kalo. Allô. Efa vonona zay fa efa aiza ndry? Vetivety ki fa mibango volo dia lasa. Eto dia alainao vavahady zany ndry. Ok. Vita k'iny ianà Kajy fa ndao amin'izay tsika roa handeha. Efa miandry izay ireo ao ambany ao. Ie, haingankaingana daholo nareo fa efa mafana ny tomobile ao ambany ao an. Ah. Okay, okay, okay. Tsisy adino an. Ah. rehefa tena vory lanina daholo ny olona rehetra tena tsika ny nendrasana milty Ary hipetraka daholo tsika sa tsika roa ery amin'ny sisiny ery? Ndao ika tsika ery amin'ny sisiny ery fa iny mba mahita tsara ny olona rehetra rehetra. Sa tsika jereo ny paoziny reto mba manao ahoana? Orte amin'ny fatako i Jiolitsy, ambilo ny afona aty! Dia hoan'I Aldir Tony ary tsika mitsam raha ny mba aiza no hipetraka? Izy roa vavy ma sisa niesena an'i Nannes? An, ndao tonga dia hanaraka an'i Reny e, manaraka an'ireo avy ao aoriana fotsiny fa tsika koa efa tara be fa mba haingakaingana e! Ok ok ok ary e, sur sur! Aiza akia izany olona tenenindry izany? Ry vehivavy mitsipalapalaka manao robe fohy kely ry. Manomboka sahady reto re vao fosafosa o. Vao tonga, vao firy minitra nahatongavana zay dia fosafosa sahady. Zao lesy ny vehivavy aminy, zao ny vehivavy aminy zao.

Zay anie nareo ve no ho vadianay ary? Ianareo ve no ho vadianay? Ka mba miaraka eto dia mba miara-mitafatafa fa nga moa dia hoe mifosa e. Ka zay ange ry kalo tsy mahay mifosa e, zay tsy mahay mifosa zany ka zay baniko. Sa ahoana ty? Tena marina mihitsy zany, ka ny antsika tonga dia action. Ewa. Ohatry ny hitako ery ary nareo roa lahy. Niara nipetraka reny taloha. Vao mahita sipa dia jereo ange forme anao ohatran'ny guitare. Zany ve tsy efa mifosa. Ah ka mba fomban'ny maso kosa ny mitsiriritra e. Maso mijery tsy mitondra mody. Ary mba moramora reto ry akoriteny a.

zany aloha eo ihany fa tsy hitanareo mba tena manja kosa ve ty ty vehivavin'ny lery ty tena manja hono aky e jereo kosa manja kosa jereo kosa ny andro taona iny efa volo maso angamba ny azy no mijery fa tsy reto koa zany dia manao toetra isan'andro zao tena jereo kosa pozy mifanganganganga ohatrin'ireny zao anie le vehivavy le karaha gitara raha tsy fantatrareo karaha Jereo ry raha. Hitanao nga ty sofiny mirangaranga ty. Aa nareo koa zany de mba lalina. Bandy noana be eto ny kaly mbola tsy hita foana nareo loza nareo miady hevitra am zavatra tsy hitondra soa akory zavatra tsy hahavoky ve rangah nidinareo hevitra le tsy etsy Ry Nenitoa sy Donia zao no tokony handroso sakafo antsika fa. Fa iza zany Nenitoa sy Donia zany izy e? Nareo moa androany nareo vao tonga aty am tranon'olona aty de Sidonie Sidonie nareo iza ndray zany Sidonie zany. Ka ny vehivavy ange ity fatal lahy ihany e, ny vehivavy fatal lahy ihany ny toetrany, fantany daholo izao rehetra rehetra izao. Eehh izany e, raha foizanareo tany ambadika tany ireo angamba izany ny to sodomy izany. Hita fa izany, hita fa izany, nareo tena fantanareo daholo ny. Sidomy hono. Ary ohatran'ny masisy ilay lasary voatabia an! Angamba akia ity efa omaly no nomanin'ny zareo dia ohatran'ny efa mamoaka fofona ilay izy an! Za indray ny nareo! Nareo rangahy no efa voky fa za aloha zany tsy mahita an'izany e! Io ity misy vaingan-dalitra be an! Aiza, aiza, aiza, aiza koa izay vaingan-dalitra io? Fa neny Rija ve niorina koa efa tsentsina sa ahoana e? Na sary efa hita fa misy fofona zany ka lazaina fa zay be critique e. Za kosa aloha mahita fa mba le sakafo kosa tena mba mba nahafinaritra anah aloha fa dia tsy haiko nareo reto sarotindrotiny reto ka. Hita hoa lesy, reo lesy tena hoe efa mety zaka fiainana. Fa voninareo kosa ny efa noana, lavaka be. Nga nareo tsy nisakafo maraina? Mety fa zatra fiainana lux lux avy any amin zareo any angamba ry zareo. Ah, tsy dia hoe luxe loatra fa ilay sakafo mihitsy no hmm, tsy mamela e. Allô? Izy izao? Ay, misy inona? Ah? Fa misy inona kay no mampipotaka an'io vetivety io a? Ahoana tsara hoe? Loza re. Loza anie ry reto e, loza tena loza. E. Fa inona le? May hono ny trano ao andrefa trano. Eto ny taolana.

Misy setroka setroka ohatran'ny menga avy any anaty tany izany. Tena manjavozavo be ny masoko, tena manjavozavo be amin'ity setroka ity. Oay, inona inona nanapaka ity? Oay, oay! Tsisy naninona ve nareo e? Orkajy a! Ory... Orarija! Vao ve ialahy ça va ve ialahy? Kalo a! Vahoana ity le! Ohatran'ny orina be any ny lohako e! Mavesatra be! Tena nisy zavatra nanapaka teo le tena mpamosavy ngamba ny nanapaka io! Zay tsy dia voafaty androany! Fa taraiky aty akebakeba an-dalana aty le pneu amin'izany mipitika hitako lasa lavitra mihitsy. Le olona niampita teo ohatry ny olona tsy miakanjo. Inona misy aloka be? Io ry ty misy fiara haingana tena, haingana hoa. Fa antsika ndray reto aza reto androany e! Milan tena izany anio e! Zavazavao, ity ary amin'ny ilany ity dia zava ty aloha! Tena mpamosavy reto tsy henonareo ve izany feon'ny feon'dry zareo ohatran'ny tsentsona kely izany? Tena ho fatintsika androany. Reny zareo fa manatona, manatona sady tena tena loza lesy ty e. Loza lesy ty e. Loza ty. Ohatray. Ha? Jessica. Ha? Alaina barsa. Malala. Mivady. Nifarana hatreo ary ilay tantara indray mihaino nitondra ny lohateny hoe Nidiran'alina. Ireo nanome aina ny tantara, i Yassy no kalo. Maëlle no Tony. Maianna no Rija. Ary Rojo no kajy. Tompon'andraikitra sy mpanao tontosa, Maign Radio. Nandray feo izahay rehetrarehetra ihany, teo amin'ny lafiny teknika izay rehetrarehetra ihany. Mbola hitohy! Inona moa ilay farany teo aloha? Ah, ohatra hoe ary tena efa be olona ato izany an. Ah. May vava be daholo le. May vava be daholo le.